Pan ddywedwyd wrth y ffaro fod yr Israeliaid wedi dianc, dyma fe a'i swyddogion yn newid ei meddyliau. Beth oedd ar ein pennau ni? Dyn ni wedi gadael i'n caethweision fynd yn rhydd. Felly dyma fe'n paratoi ei gerbydau rhyfel a'i filwyr. Aeth â 600 o'i gerbydau gorau a'r cerbydau eraill i gyd. Roedd yr Arglwydd wedi gwneud Pharaoh yn styfnig, a dyma fe'n mynd ar ôl pobl Israel. Ond roedd pobl Israel yn mynd yn ei blaen yn hyderus. Dyma'r Eifftiaid yn mynd ar eu holau a dod o hyd iddyn nhw. Dyma pobl Israel yn gweld y fyddin. Roedden nhw wedi dychryn, a dyma nhw'n gweiddi ar yr arglwydd, a dweud wrth Moses. Wyt ti wedi dod â ni allan i'r anialwch i farw am fod dim lle i'n claddu ni yn yr Aifft? Dyma ddwedon ni pan oedden ni yn yr Aifft. Gad lonydd i ni ddal ati i weithio i'r Eifftiaid. Mae'n well gwneud hynny na mynd i farw yn yr anialwch. Ond dyma Moses yn dweud wrth y bobl. Peidiwch ag ofni. Arhoswch chi ac ewch weld sut bydd yr arglwydd yn eich achub chi. Fyddwch chi ddim yn gweld yr eithiad acw beth eto. Mae'r arglwydd yn mynd i ymladd drosoch chi. Dyma'r arglwydd yn dweud wrth Moses. Pam wyt ti'n galw arna i? Dwed wrth bobl Israel am fynd yn ei blaenau. Cymer di dy ffon a'i hestyn tuag at y môr. Bydd y môr yn hollti, a bydd pobl Israel yn gallu mynd drwy ei ganol ar dir sych. Byddai'n gwneud yr eiftiaid mor styfnig, byddan nhw'n ceisio mynd ar eu hole drwy'r môr, ond byddai i'n cael fy anrhydeddu o achos beth fydd yn digwydd i'r Pharo a'i fyddin. Bydd yr eiftiaid yn dod i ddeall mai fi ydy'r Arglwydd. Dyma angel Duw, a oedd wedi bod yn arwain pobl Israel, yn symud y tu ôl iddyn nhw, a dyma'r golofn o niwl yn symud o'r tu blaen i sefyll y tu ôl iddyn nhw, rhwng gwersyll yr eiftiaid a gwersyll pobl Israel. Roedd yn gwmwl tywyll un ochr ac yn goleuo'r nos yr ochr arall, felly doedd y fyddin ddim yn gallu mynd yn agos at yr ochr arall drwy'r nos. Estynnodd Moses ei law tuag at y môr, a dyma'r arglwydd yn dod â gwynt cryf o'r dwyrain i chwythu drwy'r nos a gwneud i'r môr fynd yn ôl. Dyma'r môr yn gwahanu, a dyma bobl Israel yn mynd trwy ganol y môr ar ddur sych. Yna, dyma'r Eithriaid yn mynd ar eu holau i ganol y môr, Cyn iddi wawrio, dyma'r Arglwydd yn edrych i lawr, a dyma fe'n achosi iddyn nhw banicio. Gwnaeth i olwynion y cerbydau rhyfel fynd yn sownd, a dyma'r Eifftiaid yn dweud. Dewch, rhaid i ni ddianc! Mae'r Arglwydd yn ymladd dros bobl Israel yn ein herbyn ni. A dyma'r Arglwydd yn dweud wrth Moses. Estyn dy law tuag at y môr, i'r dŵr lifo nôl dros yr Eifftiaid. Felly, dyma Moses yn estyn ei law tuag at y môr, a dyma'r môr yn mynd yn ôl i'w le wrth iddi wawrio. Roedd yr eifder yn ceisio dianc, ond dyma'r arglwydd yn ei boddi nhw yng nghanol y môr. Daeth y dŵr yn ôl dros yr holl gerbydau rhyfel a'r marchogion a byddin y ffarw. Wnaeth dim un ohonyn nhw fyw. Ond roedd pobl Israel wedi cerdded drwy ganol y môr ar dir sych, gyda'r dŵr fel wal bob ochr iddyn nhw. Dyna sut wnaeth yr Arglwydd achub Israel o law'r Eifftiaid y diwrnod hwnnw. Roedd pobl Israel yn gweld cyrff yr Eifftiaid yn gorwedd ar lan y dŵr. Ar ôl gweld nerth anhygoel yr Arglwydd yn ymladd yn erbyn yr Eifftiaid, roedden nhw'n ei barchu fe ac yn ei drystio fe a'i was Moses.